If you want to have a good marriage, do five things for your wife. Oh yeah, number one, always give your wife money. Repeat after me, women, always give your wife money. Oh yeah, number two, don't forget to give her money. I say waiting, number two, don't forget to give her money. Oh yeah, number three, oga,

If you want your husband to love you, do two things for men. If you want your marriage to sweet, do two things for men. Oh yeah, number one, don't ever love your husband. Na useless woman, nine dey love a man. No woman can love a man. Na man get right to love woman. Women, we no need your food.

Thunder go fire you. Any woman wey dey here, you dey deceive the man wey you sit down with, e get somebody else wey you love somewhere, Amadioha go strike you. Somebody is saying, Papa, ride on. Any woman wey dey here, You dey use Amarachi Ngozi dey store another man number for phone, may you no answer any better call this year. Any woman wey dey here, you know all the price of hotel for Benin? Ogun go kill you. Women, your turn to answer amen. Any man wey dey here, You dey cheat on your wife or you've ever cheated on your wife or you are planning to cheat on your wife, you be man you dey use mechanic, vulcanizer dey store another woman number for phone, you be man you know all the price of hotel for Benin, you be man you go say you wan go peace carry phone number go give another woman, you be man you buy motor you no dey gree carry man na woman you dey ask are you going my way? Any business you put your hand this year, I pull my shoe, I stand with my best foot. As far as you have ever cheated on your wife or you are planning to cheat, anything you dey find this year, God go bless you. God go favor you.

I no like the way una no clap for me o. Na because of una I wear this white jeans o. I no dey carry wear white jeans, either I wear black or blue. But as I wear this white jeans, una suppose to know say I'm very intentional in this Asaba. It's my first time in Asaba to perform comedy. Ah, ah. FX! Wow.

But many years ago I don come here come perform other things o. If you know you know, that Orchid Hotel still dey exist? Orchid Hotel dey exist? No be small thing my eye see for that hotel. One useless boy wey na friend, one Asaba boy. Oh! Action dey talk say we dey form, we dey love mumu love, love wey na love. Boy wey I go catch dey shit, na me go beg am. I see noodles for im phone, nude, nude, breast. He say na breast cancer patient wey im dey pray for. Are you a pastor? Are you liquid metal? I dey school for Benin, I go come here for night come meet man, give am all my school fees. Be small thing my eye see o. Thank God say God use Ikechukwu take console me. Because if I no marry well before, e for pain me. But nothing sweet reach where your ex no make am. The idiot never still make am till now, I dey happy, can never make it. The day when I say I go break up with am na that day when he carry me go club. We dey for club, we dey dance. Now I say ma I go piss. Wow. He can never, my ex can never stay table. Now wow. My ex no fit stay table. He no fit even afford regular right now. No tell the talk.

We enter motor, we dey drive, dey go. He say sorry, girl, I no answer. Normally, to know whether man serious, he must tell you sorry reach three times now. Nothing. I say stop this car, I'm done. You know say the idiot park. As he back up, first catch me. I say no, I be old worry. Now come on, sit better, come down. You know say the idiot drive go. As I stand for there, I look my right, nobody. I look left, only one ashawo dey the end of the street. Go one killer. Now the guy go dey drive dey come back. As the idiot dey drive come back, I say, hey, no fit leave me now. As he drive come back, wind down, I say, take you, forget your purse. na e drive turn go carry the ashawo go use ashawo replace me na i break up with am but thank god say last last i marry well to marry igbo man if you are not married to an igbo man you are not married I'm sorry. I I no friend Igbo man before o, the one when I friend now marry. Igbo kwenu. Una too much. I've been married for 11 years. I no get one issue to say I wan leave marriage. If you dey here, you marry Igbo man and you dey get problem, you no get the code. Make I explain am for you. Hold my glass for me. Igbo man dey very cheap, dey need only two things. Two things. Una wan know? Respect and fuck. That is a good place to clap. Igbo man need only two things. Respect am. No dey follow am dey argue. Shut up your mouth.

Error! We dey as old during pandemic, na dey call from the village say im papa don die. Ike come dey cry, dey console am. Give am food, e no chop. Night come reach, we say make we sleep. I come hold am, you know that kind normal holding. The next thing, Soji dey shook me. I say, wetin dey shook me? I no wan first pay attention to them because I no believe say person will ever die. What fuck? The next thing carry am for my breast, I say, wow. I say, okay, don't touch breast now, that breast, eh?

As I give am finish we dey do dey do the time wey Ikechukwu wan just come na im papa ghost appear. Say oh SMH my useless son. Igbo man too sweet my next life I go marry Igbo man again. No I no dey joke. Because if you say I no dey happy for marriage I go funny I no funny na. My colleague dey talk just now say country hard, country hard like brokos oo. Shout out to Indaboski the liquid metal wey use eh, wetin you use shaker, ah Bito shaker bring dollar go down small. Our savings account no dey save us again, the country is turning on e own. Bobrisky win best dressed female. Portable dey shout brotherhood brotherhood. All wood na wood o. You see brotherhood go sisterhood you know wetin your eye see for there. When I take know say e don kpogide for dis country na when my epa go borrow money for palmpay. I just dey my own I receive text a chronic debtor named Chief Korobanus.

I dey talk to her, you no dey answer, na only breathe I dey hear. I say, sir, you listening to me? He say, it is swear, na there I take know say e don red. Na once I go learn how to hold rain. Yes, na you need to learn another trade. Which day, yes, sef, social media glitch. They say social media wan off and I need to go carry my result, go dey find work.

My joke don finish o. Na this photographer dey talk say e eye don e eye don rotten. If you die, e eye go rotten. I hate photographers eh. If una realize when I dey do my anniversary, my ten years dream wedding, I no post video, I post only picture. Una know the reason why? Because of photographers like this. videographer my marriage beginning to end that first wedding or that one wey be say we rent cake ah na wa we rent cake she go wear cut of arms which kind marriage be that one we count money wey dey spray us nine two dance under sun marriage start.